Ami nasi obi ta fladu di jerason pa jerason.

Nhos tudu ki sta li. Mudjeris, nhos tudu ki sta li, nhos manda un korason pa N poi un múzika N faze pa nhos, un sinhor, pa nhos, N faze pa nhos, pa tudu mudjeris, Nhos sabe ma N ta fase nhos vídiu, nhos sabe ma N ta difende mudjer di kes jetu, nhos sabe ma mi é di kes jetu, ma nos mudjer é mudjer, é pa nos rabenta se kadiaba ti manxi. Boa noti Sandrazi, boa noti pa tudu mundu. N fase un músika pa nhos tudu mudjer, N ta da nhos un xeriñu sô, sô pa nhos oia, pa nhos fika oiósi, pa nhos fika regaladu. Si nhos kre, ba N pui nhos basa kurason, nhos basa kurason di ki jetu nhos kre. Kel é un txeriu ki entra nhos pa nhos sabe ma mi n ka ta skese di nhos mudjeris. Mudjeris, mudjer é pa da amor, pa da karinhu. Mudjer é pa da kuzé ka diaba, é ka pa sota na. É pa tudu mudjer.

Mosinhu N ka ta pui nhos txeu Kel-li é trabadju ki N faze pa nhos Tudu mudjeris Nhun di korason sta nhos pui Mudjer é fetu suma es Tximú su ke bati na mudjer Bas da es é akadjadu Ke tanbe é porada el mudjer Nhos tanbe nhos modi.

Nhos oi, rapaz, nhos oi kusa ki N fla na músika. N da so pa djodu. Kel li N fase pa tudu mudjer N pa tudu mudjer Ka so kaukadianu nau Pa tudu rasa mudjer Basta ten zekinha pa tudu Kel li un djarinhu Di kel jetu Mudjer e fetu pa da amor Pa da karinhu Pa da tudu kusa Má pa ka sota nau Nton amor Sta li ma Kusa bali o ka bali? Nha pé ta kusa sai o ka sai? Aki sai. I nga ta pidi bu bo buska algen na fin di kel mês li pa tudu kin sta la Purtugal si kre partisipa na kel video li. Nu ta meste munti algen pa partisipa, mudjeris, omi, tudu. Ma kes omi ki ta bati na mudjer pa ka bai na. Es si propi. Kel li ku sta nobu.

Ke ki sta privistu pa ser na kel mumentu? Nhos pripara, kuzas sta pruntu pa nhos, pa nhos partida, pa nhos da forsa. Mozinhu, pa da nhos un konsedju go, ke ki sta na Purtugal, N ta spera omis i mudjer pa nu meste un grupu di pesoa di argen di omi ku mudjeris ku kartasu di pa invita fin di violensia kontra mudjer pamodi mosinhu ka mintira ka verdadi nu ta konbina tudu ken ki kre dipos ta manda un mensaji nu ta konbina i nu ta fasil mosinhu nu ta fasil bunitu nu ta fasil bunitu nu ta fasil pamodi sta un munti

É fin di simana, nu ta fase dia dumingu, ten ki kre tudu nu ta fase, mo si pa nu fase di manera ki ta fika bunitu pa tudu mudjeris, mo sinhor. Fin di violensia kontra mudjer. Si bu mudjer é bu mai, mudjer é bu irma, mudjer é bu fidju ku ta fla, N ta ama nha fidju, mudjer é bu bu irma, é bu tia, é bu tudu, bu ta vivi ku mudjer inda ka ba bo ta matrata bo, pamodi mi N ta fla, mi N ta fla. Sa ba fasil mos na. A ki ta fasil ta konta ku nhos tudu ki sta na Purtugal. Tudu omi ki tene mudjer ki nhos dexa no a fasi kel brinkadera ka. Nhos ta bai, nhos bai ku nhos, ku nhos mudjer ku tudu. Nu ta junta nu ta fasi un kusa nu di kel jetu. Mi N ta spera nhos tudu ki sta pa la ma nhos sta xintadu nhos ta pera di kel jetu. E ka so konsedju ki N ta da nau. Mi tanbe, mi N ta fairadu tanbe mas N ta fla, N ta fla mas poku. Di kel jetu nu ta fasi, nu ta brinka, nu ta divirti, nu ta fasi kusa di kel jetu. Ka nha preokupa, N ka ta dura bai, N ka ta dura panha nhos pa la, N ta bai ti N txiga, N ta dura N ta tonda bai Ligi nha irma na poi pa nu vive Mon sin ta e saiu N ta kusa di kel jetu Verdadi pa fla, nhos spera-m ku pé direta Mon sin, N faze kel-li pa tudu mudjeris Mon sin, Omi sta un bokadinhu, mudjer tanbe sta un bokadinhu tanbe mas mudjer ta pasa mas mal. Mudjer ta pasa mas mal. Di ke jetu sta li mos so nha manu li si, mosi nha manu li si nu teni kusa brutu nu ta tinu da krus tinu mi di tina mosi nu teni kusa brutu pa sai mosi nha teni un son inveja ke son li dja n obi ti dja n farta mosi nhos ta bai na si na na youtube nhos ta poi tinu mi di tina. Nhos ta panha inveja, nhos ta panha raiba, pamodi si nu ta kanta sai, pamodi si ten munti algen ki meste forsa, ki meste karinhu, ki meste nos nos forsa, pamodi nos tudu nos nos ki. Ami ma pikinoti, ma N sta na kaminhu tanbe, tudu algen tudu algen nase pikinoti, ningen ka nase grandi. N fla ta bai N ten apoiu di Tinu tanbe, pamodi si Tinu ka sta di N ta libu-l, N ka sa mo ki N ta pasaba. Ami verdadi N ta fla, N ta toma, N ta fla. Mo sinha ten argen ki ten korson grandi ten argen ki meresi mo sinha é un argen fixi por isu ki nba fase musika ku el é un argen bo i fixi nhos pripara ki nta bai meste xis argen pa nu fase video pa nu brinka pa nu rabenta di ki jetu mundu sabi nta fla mo sin kusa mo sinha ka nu matrata mudjer nu matrata mudjer kuzé ka diabu ainda la nta fla si ki nhos xadu nta fla si mé. Si não, nta ben pa nau fazi kuza tudu pa fika di kel jetu. Mozinhu, nhos tudu ki sta li, kes 30 pesoa ki sta li, dipos nhos sai nhos ba na youtube, nhos poi ami super bu fan, abo npro nta pega ken ki sta na purtugal nhos spera bo na fazi kel video bunitu mozinhu. Dentu di rupeti nu ta fazi, kuma? Ka nu seta omi pa dai na non mano. No nu ta pu fin na violensia go nu ta pu fin na ki stopi musin mudjer su kle sota mudjer n ta flan ta ton da flan ta ripiti kuzé ka diabu sota ti ki pu pa mamai ku papai ma ku mo ka nu da na ku mo ka nu pira ma di ki si esta bo ka nu da ma di ki si abuzadu ku mo ka nu sota ma di ki si verdade pa fla e modi tinu si o no É nos sima sa dja nos nu tê bo su na txeu só txan riba nha ma riba bu mai nta sota mo ku ta flan mo ta mata a bo kel mudje ki bu ta atxa agora omi ta pega ta sota ta matxika ku po é mo ki pa nu fla si u atxa si fidju la si ma si ma sta li n bai n atxa papai riba mamai ta sota e ka be fla pa pa pa nada ma mi nha nomi é asasinu E pedra, matelu, pikareta y y maxin y inxada tudu riba di. Então é que ele mandou fazer. Quando dá, quando dá, não. Quando dá, assim. Mulher, assim, não, tem muitos tipos de mulher. Da mulher bafatada com um flor, pode tirar a casa, pode tirar a Da mulher um soco com um beijo, eu falo, amor, diante a casa. Da mudjer soku ku pega u da un surpresa nha ba ku mi fora da mudjer xutu na kadera u ba ku el hotel nha ba deta la nha nha rebenta se kadiabu sima buri na txa da mudjer un soku un un lingerie bu kunpru traze da mudjer un soku un lensu ke ma baratu kunpra bu traze da mudjer soku kunpra un anel di di di kusa u leba u pui na mu. Awa kel li tanbe e sota kel li ki ta sota kel sota u ta da trabaiu txeu po da mudjer po da mudjer soku ku palavra da trabaiu txeu fla amor mo ku sa u sa dretu yo almusa mo sen kere tudu mudjer ta pensa da mudjer go ku manduku uau un pasaja pa i ba oia mamai ku papai la kau verdi ki i ka konxe ma pamodi kel la ki nu ten ki ta fase go pa fika mas bunitu mas bunitu bo ten nhos oi kantu soku ki nu ta da ki mudjer ta da bira bariga. Ku ten monti di mudjer ku omi ntu kasa ka ta pari pamodi so medu. Ten monti di vários soku ku ta da mudjer ma si da mudjer un bafatada ku un flor na mou txeu ka ta fla amor toma kel-li pa bo. Oi a felisidadi ki ta brilha dintu si rostu. Ten monti manera di sota mudjer. Djo txeu ka ta sedu. Da mudjer un pora, txiga kusia tudu, bu linpa kusinha tudu, bu ruma kasa tudu, ma bu ta ben bu xinti na sufá, bu intxi bandoba di groba, bu kusia dês bês. É kel-la ki é bunitu. Verdadi é pa N fla-bos, N ka dja-m será? Abo ten várius tipu di manera ki nu ta baza mudjer di bafatada dentu kasa. Txiga kasa, fla mudjer, pripara, visti. Oi bisti pa kuse bisti pa nha txo bunita ba sofu nu axa intra restaurante nu kume nu bebe ta troka kopu e so na filme ki ta trokadu kopu e so na filme nos nu ka ta fase pessoalmente a nos nu ta trabadja nton so pa nu bebe pa nu pa nu pa nu fuma pa nu da parudu tem um monte di manera ku ta ngana mudjer musé ka so pa ngana fase kel ki é bom pa bo mudjer mudjer mudjer a bo mudjer nho pensa mudjer tanbe mudjer kusa mosi nho mon na un kusa tudu algen ta pu foto nha filha é femia eu amo minha filha Bo fidju botxa ibaxu pédra kuma é n'koi pa kasa? Aa n'bu kunpra-i da loja? Aa nau, na trabadja ku atxa ke fidju parsi. Ke fidju ku nase di mudjer, ke mudjer ta meste karinhu, ta meste tudu mos. Mi n'podi ka fasi, mas nha n'fasi. Ami ami n'ta fasi propi, n'ta fasi tanbi. Nos nu fasi, nos nu da ke amor mos. Nos nu mostra kel kusa ke nos nu gosta. Kel kusa ke nos nu gosta mos. Kusa ke nos mas nu gosta. El nu ser ben tratadu. Kel algen ki ta tratau ben pa mu, el tanbe meresi kel la tanbe. Nhos atxa ma ka meresi? Tudu meresi. Nos tudu nu meresi sta di kel jetu. Bu ta oi algen na omi ta fla sin, Bo, mi si N atxa omi ta mexi nha fidju, N ta mata. Txen fla ketu pa ka obidu. Kel fidju di algen ku ata manxi bu ta sota dentu kasa ki nen se ka diabu ka ta da di kel jetu, el konsegi pa fasedu ku bo tanbe pa matal. Pamodi nu ta imajina ka ten algen na mundu ki ta sta li ki ta fla sin, Atxa un ómi ta la i na nha mai, nu ta manta kunpanheru. Bravu, bravu, pa bai sin. Ami, ke ki ka ten dinheru nu ta djuda própi, si krê poku. Mosinhu, ten omi romántiku si, mosinhu. Dja li, mosinhu, omi. Algen sta pega omi di komesu? Nhos ten ki ta pô un ruspetu di komesu. Pamodi omi su la ka é korda sóitu, é sima buru na djada. Nhos ka too el a ka ovedu ta fadu si, Bu ta kira di un boi dentu kasa, bu ta da-i sô midju ku bu ta da-i sô kusa di ki jetu, el ta ngorda. Dia ki el kapri. E ta sai ta bai, si ka e pasa konta, pamodi e sta fitxadu. Algen bu ten ki ta pun ruspetu, ten ki ta pun karinhu. Mi N ta fla nos tudu, nos ómi, si nhos atxa rabés, nhos atxa rabés. Ami, medu di nhos N ka ten. E pa Juzé, Juzé, Juzé, e pa fase-m, pa fase, pa fase, pamodi un mudjer merese. Pamodi mudjer e nos mai, mudjer e nos fidju, mudjer e nos irma, mudjer e apaxonada, mudjer e no mudjer, bu ta vive ku mudjer, e tudu kusa e mudjer. Abo ta trabadja pa ke? Abo si mudjer ka ten na mundu, trabadja pa ke?

Aki nho ba trabadja tudu sesta fera mo sinho um flor é kusa mas baratu ki ten na mundu djo um garafa di whisky di chiva é 27 euro um garafa di grant é 12 euro sais euro ta kumpra um flor fitxa koral sesta fera ka u bebe kumpra um flor si kre di kil nhu sueño. Oxi, si kre di ke? Si kre un planta ku un blumen poi baxu brasu, bu txiga, bu fla, Ta lobaka, toma, kel-li é pa bo. Bu ta djobe dentu si rostu filisidadi ki ta xinti. Mas, nhos li, nhos obi, nhos obi, di kes más mufinu zangadu ki lingadu ki gosta di troka mudjer ku bebida, kel-li. É un nhêr sinkuénta. I el te da-u da-u fólia, ta signifika nhos dôs. Txiga bu fla sin, Amor, toma, kel-li ki N tene di kunpra. Si krê bu ten bu kaxa sereveja pa tras. Bebida ka pode falta, má kunpra bo ta troka bu mudjer ku bebida. Mu abó di sugunda a sesta Bu kume bu bebe trankilu, ba trabalha, tudu ke ku se bu, se bu amigu, bu kume bu bebe. Ma sesta-fera, tra dos dera, bu kunpra kel li, o kel li ten dos folha, ta ten fika bo ku bu, ku, ku bu mudjer. Txiga ku kel, kel ku pode kunpra. Si bo bu ta kunpra un garafa di wiski, trinta eru, un garafa siroku e trinta eru, un garafa di Jaki Daniel e vinti taler. Bu ka ten koraji di kunpra un flor di kuatu eru pa bu da bu mudjer ku ta rabi, ku ta pari ku el. Ki bu ta da tiro di dentu, e ki ta da-u kailu. E ki ta pari bu fidju di novi mes dentu baleku ta fla, Kel-la é nha vida. E ki ta faze-u taxu, ta bate-u ropa y ta faze tudu kusa pa bo. U ten ropa labadu, u ten zeka di awa pa u rabenta, u ten kama be stendedu, otu nen kama ka sabe kantu el ta kusta. Mianba! Ten un monti es tipu di manera ma sima anos, nos omi fadi ma mudjer e fetu di un banda di kosa di nos ki nu fadi so pa nu prindi sai mon ki nu ta ngana mudjer. Mudjer nu ta ngana, mo sima nu ta ngana mudjer faxi. Mudjer bu ta ngana faxi. Mudjer bu ta ngana faxi. Tudu dia tudu dia bu ta ba trabadju bu ta fla omi é ki meste pa mudjer kunpra es sereveja ku uisku soma ku el ta fla es ta ba da kaza di banhu. Es ta ba da kaza di banhu. Es sta bai la kaza di mai, es ta txiga, es ta fla, Oi, a ku pasa la, su sai di trabadju, kunpra bebida, u traze-m. Ma el ta kunpra bebida, el ta bai ku rapaz li la vila. Bo ta intende? Nos tudu, nos é ser umanu, nos tudu nu kre tratadu bo. Sima sta li, no siba, no é tudu kusa. Omis, aki mudjer.

Ma mudjer ta nbega ki da e ta krê disebe tanbe. Ami N ta nhos kel un plantinha li nsin, dos era e sinkuenta. Kuza di un garrafa ta serveja. Pelomenu, bo sabe, pelomenu kin ta sta na Purtugal ku na Fransa, pelomenu bu ngana bu karega mudjer pasi. Bu karega pasi, bu fla, amor, yo N karegau pasi. Mesmu ki nos nu ta fla pa, nu ta, nu ta djuda un kusa, ma sempri omi é ki ta djuda, sempri ku troka. Ómi ki meste ba ka ovelha, ki meste ba pa li, ki gosta mau, el ta ngana mudjer ku un kusa ki el gosta, ki mudjer pidiu monti ténpu. Nau. Mosinha, la undi ki nu konta la, mi ki bu ta pila kusa. Nos tudu nu ten direitu, mosinha. Nu tudu algen nu krê ser amadu. Na. Ei, djabu kel la, N ka krê fla mati ki es é pé kaxati. Abo es ta txoma di amor, a ke meste kunpra bebida, ke meste kunpra un kusa, a ke ba Kabo Verdi ki dinheru ya kaba, ki kel otu ya ka toma, ku virá inta fla, pshit! Xan pla petu nha ku! Nos tudu nu, nos tudu nu gosta di ser filís, no go, nos tudu nu kre ser ben tratadu, nos tudu nu ta kre e dadu un surpreza, ma tanbe a ku Deus ta kre resebi tanbe, nos tudu nu ta kre odesemu si nho sabi kus modi ki, ki bo bu ta xinti, a ke mudjer ba kasa ku bo la Kabo Verdi gen ku bo? Bu ta xinti felis? Bu sta mo ku ta xinti épuka ti dinheru ki bu fidju meste ki mudjer manda ba xinti felis? Es sabi. Bu ta xinti modi ki mudjer ta kunpra ta ta paga rénda ki bo ka ta paga? Bu ta xinti felis? Bu ta xinti modi ki mudjer kunpra un kusa ki ta trazê? Purkê mudjer sénpri ta ta traze un kusa. Sénpri ta traze. Mudjer sénpri trata mudjer dretu dentu di kasa. Bu ta ben dizê, Zeka diabu, di ki jetu bu fase tudu ki kusa ku ta fase fóra Toma o dentu tanbe la e tudu ten diretu e ka pa ue pa ua da zekinha la dibaxu dentu kasa pa ka fasi n ta fla mu si nhos inimigo nu fasi tudu ke ki nu ta fasi fora nu fasi dentu kasa tanbe tudu ten diretu e sima ta fla fiu fora ku fiu dentu pamodi ki fiu dentu ten diretu kume karni fiu fora ten ki kume arros e ka igual fiu fora e ka zeka diabu ku pula ki pa tudu nos e igual. Ka nu spera so pa nu dadu prenda, so pa nu dadu surpreza, so pa nu dadu un kusa pa nu ri, pa nu fla amigu, No, kel-li é nha mudjer ki da-m. Má pamodi ki mudjer tanbê ka pode fla si, Kel-li é nha maridu ki da-m? Rapas, N ka ta konta mintira ô N ka ta konta verdadi? Sen burgónha, mi N saba nhos ta kóre mo, nhos ta ba deta, nhos ta ba baza i nhos ta agu un soli bebida na nha gósi. Pamodi go ki mudjer nhos pode resebe préna di mudjer, mudjer ka pode resebe préna di nhos. Pamodi, si bu txiga kasa, bu dja mudjer pode da un viaji pa Kabu Verdi di dés milher. El pode da-u di dés milher pa Kabu Verdi. Má ki un flor ku ta da kel mudjer na kes óras, bu ta txiga, bu ta txiga, bu ta fla, Amor, bu ta txia ki ansadu ki sta ta da-l. Fal ta kati-kati ku mininu, ta kati-kati ku kaza di banhu, ta kati-kati ku kuzinha. Bu txiga, bu fla, Amor. Bu spera bu ba nbrasa-l, bu da-l un flor na mô. É más ki kel dinheru ki el da-u spesal. Pamodi el ta xinti felís, ta fla sin, Nha maridu ka skese di mi, pamodi duránti bu kunpra kes kel flor ku txia ku e kasa, é bon pa bu mudjer, é bon pa bo, el ba ta alimenta, é sima mô si pa fla nhos kusa. É sima bo bu ten un pé di planta, sima midju txobi la kau, sima txuba la kau verdi, Dja tira me. Nho pa N faze ntende, nho ta ntende. Nho ta odja modi ki sufrimentu tudu é dor, é dor. Nho só, nho sabe modi ki anos nu ka ta liga, nu ka ta mutu liga kel-la. Anos nu ka ta mutu liga kel-la pamodi la Kauverde, nos pikinoti, nu ta a ki txiga mes di di di azágua, nos nu ka ta mutu liga i nu ka ta mutu liga pamodi nu ka ta krê trabadja azágua. Nu ka ta krê trabadja es água. Nhos odja kes párti más interesanti. I aki nu tene mudjer. É sima el é kópia di Djosinha. Djosinha bo ta pera pa txuba txobi. Aki txuba dja txobi, txuba dja txobi, nil dja nase.

Ka so bo, ka so munhê ki ta da-u, ómi tanbe poi la. Ómi dja ka kóre mónku, dja ka ba deta na badu. Nho ba deta na badu, nho dexa-m ketu. Mi N sta di kel jetu, N ta fla bonoiti pa nhos tudu, pamodi tilifóni sta ta seka. Bonoiti pa nhos tudu, nho fika dretu na pátria di Deus. Má ka nho da so da no, nho ten ki resebe tanbe. Verdadi é pa fla.